Waý, belim-eý. Körpäm turdumyka? Eý, sagat näçe boldukka? Eý, on kol gelýär. Aý, telefon. Diýip goýum, biçak bolar. Näçe boldukka? Uy tüweleme bu çykdyr. Görýäňmi kaundy? Patpisat et näme dursun? Ey bele sen bilen soň gürleşer. Körpäme syzyray. Ha körpem. Oy ýatyşyňa gurban bolaýyn sen. Uy bolýa bolýa oglum. Wah sen ýatanda geýen eşijeňe döni. Way bilime. Guraý oglum, tur oglum, tur, sagat giç bolup gitdi, tur. Eje, men ýatamok.
Aý oglan, gözüň ýumuk dur-a. Gözüm ýumuk duran bilen men pikirlenip ýatyryn. Hüm. Şeýle sagat näçe boldy eje? On iki boldy oglum, tur oglum, akyl ogluma.
Sagat ikä çenli men birazajyk irkiljek.

Amyň ýüzüni ýyrt agy. Aýew! Tur sagat alty boldy. Tur! Tur diýen saňa. Tur işige git.
Irden altymy ýa öýlän altymy? Nemäň öýlän alty haýu? Boýuň pilik sapy ýaly gyz pädir. Alty gezek senin bar. Ýugrup täzin ýasama akar. Gal ýerinden işe.

Saglygyň gerekdir. Oh, akyllar o.
Bu dörüýse, bu ýa dörüýse. Gyýalak bol, sülmerek durmadan tut. Baryşyň ugra bol, çalt bol. Aýo, öýse bir arkaýyn oturyp çörek bir ýeýin-de. Nämen çöregi?
Bar, keýpine tüwürdim men sen. Aladamdan altyda awtobusa ýer gidersiň. Çalt bol. Goý bakymja. Men sakla bir mün.
Näme üçin?
Esin mi çalsaýyn na? Aýu eşin çalşmak näme herek? Gidiber täşe durşuňa, ýolla çykyp, ýolla çalşarsyň. Ne? Näme şular ýaly? Aý, Çalt bol, samyrdama.
Aýu çorap sorap geýjek käbi. Aý şu çorap beýen ýalak şu. Günde şular ýalak daro. Maşgalada iň uly çaga bolup kösenýän diňe menmikäm-aý? Eje. Hä jana, bal balam meň, aý balam meň, çykdyňmy balam? Waý hawa. Burnuňa döneýin men, oglum dura. Hä? Sigma boý. Hum. Abed, ujun irden taýynma eje. Taýyn oglum sen.
Abediň bilen ujunyň deň-ä oglum seň. Otur aklym, otur. Bal, bal. Telefonjyňam zarýada goýandyryn oglum. Tiktok işleýärmi?
Açdym, açdym.
O, hemme zadyň açdym oglum. Işläp çykdyrandyr oglum. Ana, gördüňmi? Tort bar, aha.
Tortuň bar, Salatyň bar, pomidoryň bar, kontuň bar. hyýaryň bar, o salatyň bar, Aha. soguň bar. Ine, çaýyňam goýup bereýin oglum. Iç oglum, iç ine. Sen gowy bolýar. Fırk downy çaýyňam etdim oglum. Al oglum. Alýa. Salamdyr men. Iý oglum, iý. Özüň Akylly ýediňmi bol. eje? Iýdim oglum.
Sen iýseň men iýen ýaly oglum. Iý oglum. Sag bol eje. Nos bolsun bala.
Baýram turdy merde.
Ha?
Baýram turdy merde. Bayram Daňdan alty däki işeýden oglum, sen oň aladasyny etmesene, iýgiç, iýgiç oglum. Menem oň ýany şuna barsam işlän näjo, näýe ýöne ýatlydan bolýan.
Ýok oglum, ýok, sen, sen, sen işlemeli-ä oglum, men körpäm-ä sen, men, sen men ýüregim-ä sen, men. Bäh.
Maşgalada edilmeýän ýaly. Başga kim körpe komentariýada belläň bolýamy. Oglum indi senem ullakan oglan. Biderek bar biderek o şeýle zadyň telefonyň oýnap ýörmedä neni razajyk işle öýe üns ber oglum bolýa aý aýuu saňa diýýän işiňe üns ber diýýän men Aýol, men sana diýen, men sana bir, men sana bir zat gurmer otyn jana edip. Sen näme gülüp otyrsyň? Men sana näme diýip otyr? Aý, aýoo! Aý, bu bara bir diňlän nokdany, goňşy däl, sen ise üns berdi. Aý, aýop ýatasy.
Goňşymy?
Men sana telefonuňy diýen, adyrak oýna, işe aý, wuu! Işe üns ber diýen, oglum diň. Men sana näme diýip otyryn? Sen gowsy oglum ýatsana. Sen ukyň gelip başlar. Gel oglum, sen ýatasyň gelip dur, a oglum, gel. Gel oglum, ýat oglum. Akyl oglum meniň, akyl oglum. Kiçi wagtym şeýle etdi, boýuňa döneýin sen. Ata, Aý, waý, ýok bir gün bu bara meň dawlenimi galdyryp bujagaz saçymdanam goýýa. Ýat indi oglum, bir gylygyň galmapdy-da seniň. Hiý, ýatjak wagtyňam bir gülüp ýatylarmy? Hä, ýat indi. Ýat oglum. Üstüňe zadam getirýän. Ýataý oglum, ýat. Ýat oglum. Bolýa, görüşersiň.
Işe gidip barýan bolsaň, menem äkitäý. Ýok, özüň gidiber arkaý, men ýygnaga barýan. Başga işim ýok ýaly.
Ýygnagyň bar. Işe gidip barýaň.
Getir-ä. Bu näme?
Maňa ber telefony.
Telefon birinji gezek, hemem iň soňky gezek bolsun şu telefonda öreniň. Düşündiňmi? Näme bir zat gözleýäňmi mundan? Hä? Ýa aýrylyşmak üçin bahana gözleýäňmi? Telefon belläň görmäýin ýene bir gezek. Estağfurullah. Hey Allah sen orta.
Sen işe gidip baranda soň men hem atydar. Bolya bolya hökman. Bana yetiş yöne yür. Yür yür.
Kodu yok eken.

Jora bir jymylt. Hol. A siziň duhyňyz Anememi? George Armani Simi? Hawa, hawa, şony sepinýän. Nädip bildiňmi? Hä, menem şony ulanýan. Gowy gyz, hä? Gowy, gowy gelen, hä? Paka. Hä, böle sag bol. Sag bol. Oglanlar.
Nam iki sany lawaş, içiniň sogany dolup duran, gapdalyndanam dönerjik, gatyjagy bilen bile, ýanyňda-da pişik bar. Doýman ýene bir çorba alyp iýipsiň, dogry dälmi? Üç gezegem

Näme bu obstawda söýgüliler onda sowgat aldyňmy? Alamok.
Almadyňmy?
Sen wara gynanma, Aşgabat marketden alyp bilýänsiň, 500 manatlyk söwda edýäňä 40 manat töle. Ana he. 500 manatlyk söwda etseň biz çek çekdirýäs müşderilerimize biçe. Onuň içinde boşy ýok. Hemme zat tutup bilýäň. Gata da derrew gepi öýmäp dur. Indiki gezek 500 manatlyk söwda etýäň, sowgat alýaň. Ýetdi.

500 manatlyk söwda etýäň, ýene bije çekýäň kaka işte. Öňki. Men ýetýärdir 500 manada bular. Ay bilem. Çekerler alayım. Şimdi bu gezek ne boşluk diyan. Avaza da gidibilyan. Ha?
Avaza gidibilyan.
500 manat söwda edip. 500 manat Abidjan'dan çıksa diýenden aslak suçu. Geçdim ay 500 dan şu. 300 dollar şu avaza gidýän bir hepde 3 wagtyna iýip içipden bizden. 3 wagtyna iýip içip, iýmejek zatlaryňy zakaz etmek. Men elrol diýdim.

Anja, siz açyk ot marketimizden 500 manatlyk söwda edeniň üçin biziň am şunda bijilemizden peýdalandyňyz. Hiç hil ýagdaýda boş ýok. Bir bije çekýäň, 500 manat ikinji çekjek. 1000 etýäň, iki çekýäň. Ha 1000 manat iki bije.
Boldy. Ýok, ha birini çekýän ýa bismillah. Aý, inim şuny wara sen açyp beräýsene, geçen ýerde hem sen açdyň. Aý, men açdym, utarsyň da. Sen göreleni.

E men ynanamokdym a ozal. Ýok agam bäri seni hökman Awaza utmasaňam bara. Hawa. Stowatdan her birini tulýan. Bäş gün manat söwda bir çek çykýar. Ine bu da. Telewizor hem bar